Croeso i'n canllaw cam wrth gam ar sut ti'n gwneud gais trwy'r proses clirio. Gallwch wneud cais trwy clirio os nad ydych chi'n dal cynnig am brifysgol eto ac os yw'r synag lefydd ar gael ar y cwrs sydd o ddiddordeb i chi. Os ydych chi'n cael eich gosod yn y broses clirio, peidiwch â phoeni. Rydyn ni yma i'ch helpu chi i liwio'r broses hon yn ddi-drafferth. Cam 1. Edrychwch ar y cyrsiau sydd ar gael. Ewch draw i Teclyn Chwilio UCAS am y rhestr diweddara o gyrsiau sydd ar gael yn clirio. Os oes gennych eich canlynadau yn barod, gallwch wneud cais yn syth wrth i clirio agor, fel arfer ym mis Gorffennaf. Cam 2, Cysylltwch â'r Prifysgol. Cyn i chi ychwanegu dewis clirio at eich cais, rhaid i chi estyn allan i'r Brifysgol. Edrychwch ar ei gwefan am ei manylion cyswllt. Mae'n well gan lawer o fyfyrwyr cysylltu â'r Brifysgol dros y ffôn, lle gall aelod o staff siarad â chi drwy'r broses. Mae'n handi gael eich rhif clirio, cyfeirnod personol a'ch canlyniadau wrth law. Ond cofiwch, rhaid i chi aros nes bod chi wedi derbyn eich holl ganlyniadau cyn i'r Prifysgol allu wneud cynnig i chi. Ar ôl siarad â'r Prifysgol ynglŷn â lle, byddant fel arfer yn gallu rhoi penderfyniad i chi ar unwaith. Rydym hefyd yn awgrymu eich bod yn holi am opsiynau llety ac unrhyw gwestiynau arall sydd gennych. Mae'n hanfodol cael yr holl wybodaeth sydd ei angen arnoch i wneud y penderfyniad iawn. Cam 3, ychwanegwch eich dewis clirio. Tra byddwch ar y ffôn, bydd y Brifysgol yn rhoi cynnig anffurfiol i chi. Gallwch dderbyn llawer o gynigion gan amrywiaeth o brifysgolion, ond dim ond un gallwch chi ychwanegu fel eich dewis clirio ar Hwb UCAS. Unwaith y byddwch wedi gwneud eich penderfyniad, bydd angen i chi fynd i adran eich dewisiadau yn eich cais a chlicio ar Ychwanegu Dewis Clirio. Ar ôl dewis eich cwrs, bydd y Prifysgol yn cadarnhau eich lle a bydd hyn yn dangos ar eich hwb UCAS. Cofiwch, dim ond un dewis clirio y gallwch ei ychwanegu ar y tro. Rhai pethau eraill i gadw mewn cof. Paratowch ymlaen llaw. Gwnewch rhestr o gyrsiau a phrifysgolion y mae gennych ddiddordeb mewn, a rhowch nhw mewn rhestr yn nhrefn blaenoriaeth. Bydd hyn yn helpu chi i benderfynu pa brifysgolion i cysylltu â os byddwch yn y proses clirio. Ffoniwch y prifysgol eich hun. Mae'n rhaid mai chi yw'r un i siarad ar y ffôn, ni all rhywun arall wneud hyn ar eich rhan. Yn ogystal ag edrych i mewn i'r cyrsiau, ystyriwch agweddau eraill ar fywyd prifysgol a fydd yn cyfrannu at eich penderfyniadau. A yw'r prifysgol yn cynnig llety i ymgeiswyr clirio? Pa fath o gefnogaeth maen nhw'n ei gynnig? Oes yna clybiau a chymdeithasau y mae gennych ddiddordeb ynddynt? Ac a yw'r lleoliad yn addas i chi? Hefyd, cofiwch cymryd yr amser i sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniad cywir i chi. Ni ddylai gwneud cais trwy'r system glirio fod yn straen. Mae'n gyfle i chi wneud penderfyniad gwybodus y byddwch yn hapus gyda. Os ydych chi'n teimlo dan bwysau, siaradwch gyda ffrindiau, teulu, athrawon a'r prifysgol y mae gennych ddiddordeb ynddi. Mae llawer o adnoddau hefyd ar ein gwefan ac ar ucas.com. A dyna ni, llwybr clir i wneud cais trwy'r broses glirio. Cofiwch cadw'ch llygad ar y wybodaeth diweddara a pheidiwch ag oedi cyn gofyn am gymorth. Pob lwc ar eich taith!